Okay, number one, sex or love? nkulukumba i n'witana mani Kahle ka lovanhu ku va wanuna ta va ri ehe a makwerhu. ta va ri makwenu loko a ri n'wanuna that's why ni ku i dona Okay. so a ni nge n'wi bifi mr pos a ni n'wi chava n'wi maseketelo mr pos ha ni la ta paka tibeke loko ni n'wi bifa mhani na mhani a ni na pala ta dlayi vatsonga nhlovo lowayo hileswaku hinkwako ku ri matsonga hileswaku loko a suka a ri giyani munhu wa ko loko a ta a joni hi ku a ambala kunyana wiki phela a wu ta serious i kuma vanhu va bohe na maduku ku yiwa timolweni va phumula ni molo vanhu va hala zone eight ah, ku tsongatsonga ka hina story eh. na ku tiva hambileswi mi ngikhuni n'wana nga tshama ni nghena hi ku ni fike ku ri vusiku ni ta ni ya khida ha ni ya mi tshaveli nghena ka yindlu ya double story ya ku saseka ya mapele eh, then swi mi phula ni nghenaka eh. mapele munhu to e u sasekile e u saseke too much

i nghene a a a toll gate ya ya Kranskop i suke a a Limpopo sweswi i le Gauteng swilo swa ku fana sweswo that's how it is lexi yo ka hi nga xi laveki mayi vava ra mi byela leswiwa Africa lexi hi xi lavaka ntsena hi yo lava just and an ID ya ya ku representa you are African ntsena mara loko ya Zimbabwe you must u fanele u tiva you, you hey, if you're a Zimbabwean, you're a Zimbabwean, mara you are an African. Yeah, well, It's either we can create a passport and ID for Africa so that you can. sadzatsai iyo mhai vavajaro kula hi mbacha dano na xi yi tivi yimani mi amukela ka the channel that matters the channel that matters the most mm -mm. the only channel that matters to watch eh, ni na man of war la hi xiviri for the first time hi tiva ngenaka ti-social media um hosi mpfukeni a hi pfukeni hambileswi se hi pfuxelana khale mara swo boha hi ndla kwalaya ku hi pfuxi pfukeni hi pfuxelana um xa ku sungula vanhu lava landzelaka ni sure ku a va mi tivi ku jeep the caterpillar man of war i mani wo tiva ku i jeep the caterpillar man of war e i mani jeep the caterpillar man of war komisa ya jeep the caterpillar bonganchaba kusuka ka siphinyana um ni kulele a vuhosini ya n'wana u le vuhosini so ya leswi swa ku vulavula ngopfu leswi nkarhi wun'wanyana vanhu fana vutisa loko ku ri murhangeri nkarhi wun'wana i beburiwa na swo swira wu suka wu wu swi welawela ni n'wana wa le vuhosini me eh. alright um eh, mukurise mani ya exi mukurise xisa xin'wanyana xi hlupha ngopfu that's why mi hlupha ya lava va swi tiva ku xisa lexa va ta vula ku ya ba mina yi ri na vasati vanhu a yi teka vasati va yi three ya three so ni huma a xi tembeni xisa lexa a xi hlupha blind mm. ya a va ku i nzhama chavala ya n'wana josefa loko exidawuli makhuvele a yimbela ku ku na nkambe ka nkhohlwane ndhuna yi Josefa Muchava yeah. u vula kokwani wa ku bebula ba wa mina so bava a yi ri ndhuna ma ni twisisa yeah. so a yi teke vavasati vanharhu right. and plus another thing a ku ri xitlhandlamani manikhulu na na mhani wa ku bebula mina i vana va munhu va mameve leri n'we va siyela maswona ku ni tekiwe xisa xa beburiwe xi yisa xa vukarhi e xi ri na vukarhi ngo yisa lexa e no swi tekela samuwe samama okay so so so so so ni mi teka video yin'wana mi ka ma ri na vatswari ya definitely uh xikwembu xi endle ku rhandza ya uh, vatswari vhele a va ha ri kona uh ni ta ku va va vhele va lovile na mhani va lovile hambi no ka ni nga vuli ku rini mara vatswari a va kona mara vatswari lavan'wanyani lava a va tekiwe na mhani kumbe lava a va tekiwe hi bava va ha ri koho vona ya fana matsongo na matsongo va ha ri kona va ha ri kona mara mhani na van'we a va kona ene swi endla ku munhu a tlhariha leswiya vanhu vo tala va va vo swi langutisa hi nga ku um kahle kahle ku pfumala vatswari i ku hela ka misava hi ku hela ka misava i ku sungula ka byin'wana vutomi bya mbilu mbilu yi sungula kula kwalaya na ku tiya eyi sungula ku tiya wa swi tiva ku loko ro pela hi fanele hi tiva ku he ku dyiwa yini kaya loko i langutise ku sungula eburuku xitatula ku hava swi lava mani swi lava wena mm. and ni nga rivali ku lavan'wana va hanyeriwa phela mandisisi jeni leyi a yi ri njhani vhele like ku kula va nga ri kona and mm. sometimes mata swa me swi ni vavela ngopfu minkarhi yin'wana ku u vona mutswari wun'wana a endlela n'wana wa yena hi xin'wana xa kahle and then we wa navela sometimes va nga endli pain ya mara swin'wana ta swi vona swa ku treatment a yi the same and vele yi nge vi the same n'wana wa ngati na n'wana wa sesi a swi nge fani but mara how was it for you hayi ah, mina a yi zangi ni vave ngopfu Mm. ya cause a ni ri close ngopfu na baba Ah, eh baba va lo lova hi timhaka ta ku vabya vhele eh, mara before va ta lova already se a va swi kota ku tshama na hina vana va ringeta ku hi kombisa swa vutomi ku okay vutomi hi lebyi loko ni ri kona hi lebyi loko ni nga ri kona byi ku yisiwa ku yini emahlweni so ni swi teke easy ku a ni ngo ni kule ni ri na leswi swa ku a hi nga ri na vunama a kaya ma vona muti lowu kulukumba wu njhani um ku na yindlu ya va ya ya vaxinuna ku na yindlu ya vaxisati so mina um loko n'wana a beburiwa loko a za ku six years a fanekele a susiwa ka yindlu ya a nga ha tleli na mhani a ya tlela kwini na vaboti so swi endle ku munhu a kula a ri na mbilu liya ya ku ya ku dzidziyela ngopfu a ni nga ri ni lo swi teka easy like ni swi teka easy ngopfu e cause na le ngomeni a ni ni ni ni ri na six years e ni lo rilela ku ya na le ngomeni e a ni ri na six years loko ni tsundzuka kahle kahle a ni ri maybe wuma number four five ya le maheteleleni a ni ye ku ku foriwa layini e ni lo rilela e ni kule ni ri na mbilu yo tsimbiyela a ni na swa ku nyenyela alright um eh, na leswiya swa ku loko munhu a karhi a vulavula ni nyemula nyemula ni va ni nga react to mm. the answer swin'wana swa ku so ni va ni nga react to the thing kuva leswi ni nga hi xiswo loko ni ri ku yingiseleni so mi nga swi teki somehow um mi hetelele ku ya studio ya ku ya a studio ni hetelele ka ngoma yin'wanyani ya technology ni ri na mapele a ku ri ku hetelela ka mina ku ya a studio so mara ya eh, ni busy kahle kahle studio sweswi ya ni busy mara ku ku hetelela ku ya studio ni ku se ni ya ku rikhodeni i nkarhi lowa ni ri na mapele loko ni ni yimbelela ngoma liya ya technology ya mara hambi ka ku ma four days nyana ni ri na bama mbawulele futhi ni va tshembise ku ni ta vuya this week a na ha tlhelelanga munhu i busy Eh. Ah, ndzi ve ku mi busy na mina na pfumela Eh, because u kuma ngo swa wa- tika nyana um mi mi ri mi se sweswi ngo mi ngo ma- mafambafambela switulu swi ri ku hi nga expecta something ya eh, kahlekahle mhoni va languta straight Eh, eh, eh, vatsonga va ka hina Eh, kahlekahle music wa xitsonga va ta ku, mi mi swi vula straight mi ni langutisini na mina mi langutisini um music wa xitsonga is all about entertainment ku mi entertain so loko mi vona munhu a teka nkarhi nkarhi wun'wanyana a nga ri ka swona swa music a hi hanyi ngopfu ku fana na mehe ni nga tivi tin'wani ti-artist mehe ni busy ngopfu ku na leswi swi ni swi swi ni endlelaka mali swi kota ku endla ku vana va tlela va dyini ku nga ri timhaka ta music and swi sweswe swi fike swi fika swi endla ku ni focus-a ngopfu ka swoho hi mhaka ya ku va ni vone timhaka ta pandemic ku loko i ri nqambi i langutise ngopfu timhaka ta minqambi mm. ah, eyi kahle kahle hileswaku swa vava a na ta mi byela maku na ni swi vonini swa vava ku va nga ri na pulani ku va i nga ri na pulani yin'wanyana swa vava a na ku hemba ni tsundzuka siku rin'wanyani na ku swi vula ni nga ni nga tipfinyingi um a ni ri na mister bila ni za hi nkarhi wa wahad lockdown ni za ni ya ka ka peter magolongondo ni landza makanyanisi e ni ma landzeni makanyanisi a tlhafuka ni ndlela discount hikuva ni va ri xilondzo xi va va minowa na hi le ka xilondzo xexa wa swo business a ra ha fambi mara loko ku ta vanhu um lava kumaka kumbe le ka industry yin'we swin'we va lava ku pfuniwa hi swo karhi hi kota ku langutisa ku hayi no a ka ha ri timhaka ta ta ku dlaya hi vuxaka hi sayiti ra leswi e loko mi sungula phela n'wa mi dyoha ngopfu a hi miri ntiyiso va pfumela loko ni ni sungula ku yimbelela a ni nga dyohi hayi a ni nga johi a ka papila ra ku sungula a hi papila ra ku sungula na ya mi byela leswiwa um a ni ngo joho vanhu va fanele va swi twisa va twisa leswiwa um me music ne music na wu rhandza swinene ene nghoma na tsala kambe loko i nga ri na i nga kumi producer oh, ya ku tiva ntirho swilo swa wehe a swi nge twali ku ri ku na ti-mistakes tin'wana leti ni fambaka okay loko i ri producer mm. i fanekele i byela nqambi ku i nga yi henhla mm. ya na hansi um i nga tikami eh. ndlana swa cause we i kota ku yingisela loko munhu a kha a vuma laya and hi wi i masteraku phela eh. hi wi i tekaku tivoice i wi tsemaku wi i masteraku so loko i ri nqambi i ya ka munhu loyi kumaku na yena a nga swi koti swilo kumbe a nga na vutivi bya ku enela hi sweswo mm. obvious hi swona swi nge twali kahle kambe swi ta sound ingaku swa dyoha a ni loko u ri ku mehe a ni dyoha mm. producer yi ta yi te e-e leswi a hi swi record se mehe ni blamiwa yini mehe ku a ni ni fanele ni directiwa eyo a ni dyohi mina ni o okay um ku na loko mi sungula mi sungule ku fabeni mayankani that's a historical fact ya so loko mi sungula mi sungula hi ku addressa beni mayankani ka leswi a karhi a swi endla nkarhi yalowuya a mi ku mi lunghisa tiko and then um ku na leswi ma va na na ni nga this background so walowo mi a ta ka beni mangani a tekene nsati wa yena ni rock ya walowo ntiyiso ntirho ku na laha mi fikelelaka xiyimo lexiya xa ku matisolo ku va mi leswi mi nga swi vula ku oh you on tisoni ah kwala na tisoni matwa ta mi byela leswiwani mi na tipfinyingi um ma vona tinqambi letikulukumba hakanyingi ti ti humesa moya loko i nga xiximi kumbe i nga appreciate vanhu lava va ku sapotaka mm. i langutise fame ku ve nge pfuki va fikeleli laha mm. hi ku ku na ndzelekano mm. a swi basanga maybe ni na n'wi feva ni n'wi feve kusuka khale mata lexi a xi endla ku ni n'wi feva ngopfu beni ku nga ri timhaka ta sweswi because loko i zi feva xo feva obvious na sweswi wa feva i timhaka ta mongo i timhaka ta mongo so beni kusukela khale loko mo yingisela tinghoma kusuka misava yi mani chika nkulungwani wa dzonga um eh, mani twisa mi ta mani va rhandza ziyora and all those stuff mi ta swi twisa ku loko munhu a tsala nghoma a yimbelela yi fika yi ku khumba yi khumba vanhu va ku tala hi nkarhi wutsongo se loko munhu lomaku i tshama i langutele leswinene ka yehe mm, a fika ku disappointa ende i nga vi na access ya ku i ta n'wi kuma i n'wi byerisa ku yini i ta ku i mani i fanele ndla yini wo vona pulani ku hamba u longisendela hamba u longisendela a nge a nga ta a nge hlamuli i fanele ndla yini ende lexi ni tsakisaka hamba ni n'wi sendela ni ri nexe esayitini ku heyi ku na le one two three a nga ta swi teka serious mara lava loko ku ri ku i nghoma ni swi vula nghomeni vaseketeri hambi hi o ka nga swi twi va ta n'wi byela ku hi mfo lexi leswi xi swi vulaka ku xi yisa lexi i ntiyiso a wu swi tshikinyana point ya mina ku why like swi swi general swa ku swi ku vona sweswi loko munhu u holova na mene hmm. i ta yi landza girlfriend ya mena point ya mina ku why loko se mi hetini lowu mi lwana lowu mi heta mi nghenisa wansati oho kwalani ma ta hi langutisa yini hmm. hi langutisa loko loko i ri i vula swa ntiyiso swilo swi fanekele swi swi swi va na direction ku nga ri swilo leswiya swa ku va ku i swilo swa ku makelela i ntiyiso beni na ye loko a bifa u hoxe vavasati wa hoxa vavasati va vanhu ma ni twisisa na ku hi dumulele ngopfu ka ka ka nsati wa nghwava vanhu a ni swi vula ehenhleni ka leswiya a ni na mina tlhela ni swi vula ku sorry ka nsati wa wena hi wehe i nga n'wi hoxa ka leswi mi famba nkarhi wun'wana ya a nga ri aware kumbe a ti byele ku okay hi ku Loyi a vula yehe a nge tlheriseti hikuva va tivana va tivelana. Ku na lava va ku rhandzaka ku fana na hambiloko sweswi ni nge ta ku na lava va ni rhandzaka loko no tshuka ni endle swo huma endleleni sweswi ku ta huma swa ku tala why ku na lava va ni rhandzaka eyi ma swi vona. So ku na ku na layeni yin'wana ka papila ra vunharhu mi ri. wa ha ri busy na tiyiniyini kumbe ti-gig kumbe swi yinini wa ha tshama na va what what what and then hina va gp the caterpillar hi busy na ku khoma maphulaphula a mi vula n'we hi ku ma mi vula ku vafana va busy oho a no vula ku kahlekahle na ta yi veka so eh, vavanuna kahlekahle na ta yi veka kahlekahle hi ku angarhela um n'wanuna i teka nsata hi swona yes ene mbilu ya n'wanuna i mbilu ya n'wanuna mbilu ya n'wansati mbilu ya n'wansati sure i nga ti ba xifuva i ku a me ni tekini lowa ka mina i lunghe ngopfu a wu swi tivi ku le a handle ku ndleka yini na ta ku mi kota ku mi yi veka kahle mm. ene mina a loko ni vula swa ku fana leswiya a ni swi promote swa ku vavanuna nkarhi wun'wana i tibifi ku nghenisiwa vavasati mina a no replya ehenhleni ka leswi um eh, eh, eh, beni a nga swi endlisa yi swona yena swi vava ngopfu u teke munhu munhu a ku ni dumulerini a ni so swa vava leswiya so a ni la ku ri ene ene a ni nga lavi ku ma vona fana sweswi hi nge ti tani um eh, mi kuma ku ni na munhu wa mehe kumbe nsati wa mehe nsati loko ni suka ni ya ntirhweni ni vuya kaya ni fanele kuma ku swekwini everything a wu swi tivi ku ku ndleka yini a handle se loko u lava ku ndlwa leswaku um i ta vula we ku ka mani mani ni hindzini ka

ma ni twisa ka ndhawu eyi so a ni vulela ehenhleni ka sweswo mha a no ringeta ku hlamuseta ku lo i ku dumilerini phela munhu luya wolo hlangane a ha yimevele obvious na van'wana se loko vo vula voho and then ee so so so so so ku na gwavulani i i- i- yo ka to toma manyeni ka beef nga ku papila ra vunharhu loko ni nga hemi na kona i ti a ta humesa ti-threats tin'wanyani ka video ku ta mi van'wana i ta i ta mi lahlekisa mi react-e njhani ka swo fana leswaku Ah. wanuna un'wanyana a mi byela ku um ni ta ku tlakisa or, madam me a ta swi vula so eh, ku avulana i lo- i lowu hatla a nghenelela swilo ya i hatla ku tlu ku avulana na ta na ta mi byela xitori lexi a ku tseke yini ma vona man of four hi na vaseketeri va jona ya loko ku ri na ti-informations to karhi eh. leti ti humaka hi sayiti ra munhu loyi mi kumaka ku okay mi le mi vulavula swin'wanyana hi yena kumbe mi le ku tiviseni ka xitshungu hi vubihi bya munhu yaloye information vanhu va ku nyika ku na audio yin'wana yi nga tshika yi huma ya ya gwavulana futhi a ku nga ri gwavula a vo vulavula ku eyi xi se xi rhandza ngo gwavula ma ni twisisa so um audio liya mi fanele mi va ku okay yi rhifera ku ku humelele yini ehenhleni ka Benny na bodyguard ya yena a hi swi khoma a hi swi makelela Ah, ku na ku na audio yin'wanyana. Audio ya liya. Yeah. ni senderiwa yo udo liya Yeah. loko ni senderiwa yo ni yi hlele Eh. ni swi vona ku hayi ba hayi xi se ximpela xa gwavula ku sukela le ndzhaku leyi ku ta fika ni le ka ti-bodyguard plus xaka ra xiore le orange farm hayi lexo va ku havula a ni nga me luya wa ku wa ku teka video a ku wa ni chuhiseta wa timayisele a ni n'wi tivi na ku n'wi tiva na ku i gwavulani yehe a ni swi tivi swi lo kotla yehe i ye a vava hi ku hi yehe a ri ku hlevini hi yehe a ri ka audio liya se a ti basisa hi sayiti ra va beni na vaseketeri va beni va nga n'wi blame leswaku hlayi swa yi tshama se va donation a ni tivi ku ma yi tiva na ene i nge swi twisisi ku loko u ri n'wanuna u ya i hleva na n'wansati i ri swi ta helela mpfhukeni va ka mhana mhana xifuwo va vula vanhu lava va nga vuli ntsena loko mi va gangisa mara ne le ka tin'wanyani va ta vula va ri that's why nama i mani i matshwabemu loko loko i gangisa nsati wa wun'wana i gangisela ku loko i nga vuli ta vuya a vula ku papahula hi swo sweswo n'wansati ka timhaka ta vugangu hambi mhani wa ka n'wina va nge vuli ku ni gangisa u ri dorobeni kumbe ni byele ku ni sasekile mara a ku vi na swin'wanyana swa fani ne va ta mi byela okay um ku na ku na ku na audio yin'wana wa mi nga yi recorda problem yi record ka whatsapp and then started circulating hmm. leya mi karhi mi hlekelela yi kulu mi la ni mi tsundzusa yona eh. mara i ri ya mr post mi ku na na yena mi ta eh, mi ta n'wi mi ta n'wi mi ta n'wi manya a nga yi tivi beef loko a ha a ha ku humesa madlokolo oh, okay hey, hey, hey. a ni tivi mi la ni mi yingiserisa yo just to refresh or what

a mi mi mi va vitane yini vanhu yalava va ku na va nga senda audio liya swi ku ngerengere Mm, a yi tsundzuka. Eh, ya Eh. em, a mi boxi chava phosi ku lavan'wana a mi va chavi like lavan'wana loko vo mi veka ka Hayi. vo nghena studio lavan'wana a mi va chavi mara phosa swa ku ma xi chavanyana hayi mama mi ni mi byela leswiwa Eh, mina mr posty a no n'wi chava hi beef mi n'wi chava hi no a-e a no n'wi chava hi beef ene a no promota beef ya that's why ni vuri na ni le masunguleni ku um loko munhu u n'wi rhandza ngopfu u nga swi tivi ku loko endla a hi ngo i ndla swi huma endleleni kumbe swa out ku i ta n'wi byerisa ku yini ku swi nge fika yena i fanekele i ndla xo karhi ku i n'wi u n'wi phanca hi xoho ku a kota ku ku twa mina mister post na ta swi veka kahle um vatsonga va ka hina um mister post ya tivana um a hi tivani hi swa music mister post u kulele ka hina ka rabava rin'wana haha e maxaka hayi leswa ku phumelela hayi swa ku zamazama loko ku ri ku ni na hemba loko a vona video leyi a famba a comment ku na hemba okay Mr Post i nkulukumba ka mina yeah i boti mm. a ni nge pfukini ku ni ta bifa Mr Post cause loko ku ri na swin'wana swa bad mm. na n'wi fonela Mr Post ni ku eyi ni vona one two three mm. eyi a mi yi bini la hi boti and then all those stuff so it's, it's easy hansi because i munhu loyi ni nga ni nga kusuhi na yena se mara munhu loyi a nga le kule obvious i ta n'wi bifa mara munhu wa le kusuhani i ta n'wi bifa hi lero a ni nge n'wi chavi ku n'wi bifa ni nga n'wi bifa mara ni n'wi bifa hi ku mehe a ni makeleli beef ni ta bifa hi swilo swa personal e ende ni ta va ni nga ni ni nga ni nga ni nga hembi ende na hi loko a bifa mehe mm. i ta va vulavula swilo swa stray mm. swi ya vavisa ma okay swi ri loko omi loko mo mo n'wi byela ku e leswi swi endlaku swi wrong a phinda a mi n'wi byela futhi mi ku a se swi wrong e xaka a phinda mi nga ze mi ya nghena studio a-e ni nge n'wi ni nge endli ni nge ngheni studio i boti Oh, i boti. the first place i- i- ma ni twisisa i n'wana hani se hi ku munhu i nkulu- i nge vuli ku he mzii mara loko munhu a ri nkulukumba i nkulukumba i n'wi vitana swa mani kahle ka loko hana ku va wanuna a ta va ri ehe makwerhu wa a ta va ri makwenu loko a ri n'wanuna that's why ni ku i boti wena. okay so a ni nge n'wi bifi mr boss a ni n'wi chava n'wi va sekiteri wa mr boss ha ni la ta paka tibeke loko no n'wi bifa mhani na mhani a ni na pava ta dlaya vuxaka se swa ta vula ku mele le ka hina ka ra bava ka michavi ni ta ni ta hlundzukela hi vakokwani musi hi ku na ku tsakisa n'wena ni ngo zi ni bife boti ni holovisa na yena hi mhaka ya tibawu na siku na rin'we hambi ku ndleka hina yini ni nge pfuki ni bife boti marihani va ta paka tibeke va famba loko no bifa yini swi nga va wes na he loko o bifa vasesi va ta twa ku vava because phela mr post ma vona lomu mo lomu mu n'wi misa loyi na nkani ngopfu na xifafa hayi leswi swa ku hayi leswi sele ngomiloko wo bayiza i valwa xin'wana straight i kwatisela mr post on one on one so mm. mi ta halwa straight swi nge jiki mm-hmm. hileswi a nga yi swo tamani what's your take on beef ya yena manyangatsi ya um bifi liya ku fana na liya ko va ku hi leswi hi swi vulavulaka i na xifafa mm. a fanekele a nga hi hlamulanga a ni va n'wi mi vanhu va ku va ku mo mo analysa music mo mo hlelahlela ku vanhu mi teka mahungu hi vutivi bya n'wina ku twisisa mm. mi byi yisa ka lavo ka va nga koteki yini mm. ku twisisa mm. mara a swi vuli ku leswi mi swi vulaka swi suka swi ri ntiyiso nkarhi wun'wana ma twisisa so hi leswi swi vulavulaka mr post i na mbeli yitsongo i na nkani hi leswi hi swi vulavulaka hi hi leswi hi nga ku swi vulavuleni e so leswiya i lo vona ku manyangatsi a nga kona kusuhani loko kumbe a va ri one one on one a mi ta twa ku un'wanyana i biwile ya bya fika laha a mi ta twa ni ri mester a ni na na n'wi tiva vona na xifafa too much ta mali okay so uh, man of uh, vuxaka bya n'wana vapele byi helele ku buko se emasiku nyana eish mhaka ta vanhu vo tala va vutisa hi mhaka leyi um vanhu va ka hina ne timhaka ta ta jibek kha ta pula na mapele na ta ku mi ti twa straight mi ti twisisa um futhi mi te kahle ku mi vutisini hi mhaka leyiwa um mina na mapele a hi holovanga ene mina a ni holovi na n'wanuna un'wana ene mina mapele vanhu vo tala mi nga n'wi tekeli ngopfu enhlokweni ne mapele music wo rha- wo wu rhandza ya leswaku ah, swi mi tsakisa rixaka Mhm. mapele a hi leswi a hanyaka ngopfu hi swona leswi swa music Mm, ya, yes, so yes, yes. n'we mi lava ku tiva ku mina mapele ku ndleke yini mi ya vutiseni ku ya tirha swin'we kumbe a yi tirhi swin'we ni lo twa mapele mi ha vulavula ku khatapila ka tikhomente tin'wani kwalaha va n'wi vutisa ku ma tirha swin'we ku hayi katapila a nona ta n'wi kurisa na ta yi pasisa kahle um mhani se tshama ni ya ka mapele ni ku mapele kumbe ni n'wi fonela ni ku na ta ku hi hlangana mm. mina wo hi tirha swin'we ndzi tshama ni swi endla sweswomapele hi ya a nga ni fonela oh, a lava relevance leyi a mi ri na yo ka beli so mina loko ni ta za ni attack-a beli mm. a ni nga ri aware ku ku na ti-artist leti ti swi lavaka ni attack-a Benny kambe ti nga ri ku ni attack-eni a to chava ku tiva hoxa ma bula ndlela so leswi a swi hlanganise mina mapele a ku ri swa beef loko ri ku i beef because mhani nga tshama ni humesa album kumbe ni humesa nghoma leyi vanhu va nga fika yi duma yi cini vanhu ku dumeni beef Yeah. mapele i twin beef tintambi ta ku tala ti twin beef And Ini- bazivamu lava va mi lavela va va ni lavela beef Yeah. and hi tlhe hi endla yini hi bifini futa na mani na mapele kike ni bovoza na tin'wani tinghoma hi bifini so hi yimbelerile swin'we nghoma ya thekinoloji na lexi xa president manitwisisa ya so mina na mapele swi nga hi hlanganisa tanihi va mina ni nga ha ri ka ti-beef swi la ta vula ka ha ri ha xin'wana xi nga ta ni hlanganisa na mapele um because mapele a hi munhu wa wa ku teka music serious and na mehe a na ha ri musicini hi ndlela liya ya ku teka serious hi ku na swi vona ku vatsonga ka hina vana leswaku va rhandza loyi loyi a va n'wi rhandza a na ta basa leyo mina a ndzi tshama ni ya ka ni foni na mapele a ni ta yi kuma kwihi number foni ya mapele mani a hi ve le swisele mina ni ngo nghena studio ni beef e lexi ni nga ta xi khensa ngopfu ka mapele ni swi vula hi mapele a ni swi vula hi ku na ku chava a ni ku chavi ende a no fositeriwa a ku na mukwana a ku na xibamu um ni khensa ku va mapele a kote ku ku ni gayida ka sayiti ra ku vuma na ku paketela marito sweswo ni swi tekini that's why ku hanya na vanhu mm. swi ri kahle swi kahle ku vhakachela loyi that's why vona ku mapele i ya ka loyi a ya ka loyi a ya ka loyi a ya ka loyi a nga holovi na munhu wa swi lava ku tinqambi hi nga ku ti ngo fana na yehe ti nga teki music personally ti va na ndlela yin'wanyana ya ku ndla mali ti-entertainer rixaka ra vatsonga ma twisisa e ene xin'wanyani ni ta humesa sweswi for good friday ni ni humesa tinghoma timbirhi because mm. ni busy ka action s a ku na tinghoma leti nga ta huma na music videos ta struggle va lava tinghoma ta muzavalazo hi swona sweswo a ni holovi va na mapele me lexi nga hlanganisa na pele i beef mina sweswi a na ha ri ka beef swi va ta vula ku a ka ha na lexi nga ta n'wi nyika xona a ka ha na lexi nga ta na yena a ku na lexi nga ta n'wi nyika xona na yena a ku na lexi nga ta nyika xona mara laha ka yindlu ya ya blue ya w store na ku tiva hambileswi mi nkhuni wa ni nga tshama ni nghena hi ku ni fike ku ri vusiku ni ta ni ya khida ha ni ya ku ni tshame ni nghena ka yindlu ya w store ya ku saseka ya mapele and then swi mi phula ni nghenaka mapele muti u sasekile ne ee u saseke too much na he looks like is a very is a eh very ene na vana va yena xitlhari ye blind ne mi nga n'wi voni so a ku wa sweswa mi nga heyi xigudungo mapele dyela henhla ee hlayisekani ee dyela henhla xisa lexo um a hi ngheneni ka gyan end of blood and there were rumors ku mi fanele mi nghena ka gyan end of blood and all of a sudden na mi zanga mi Makhedza mi nga ha vi kona um ma vona laya va mi sise yo beef hayi a hi mhaka bifi ni fike ni tshama hansi na mheni yi ringeta na ku ringeta ku yi hlama ku yi langutisisa ku ku nga va ku ri bifi na hi mhaka ya ku va ri i mutsari a ni i xitshembiso mavasa mutsari so me ni fike ni va na issue nyana ku kumbe va ni humesa hi mhaka ya ku ni tshame ni ku wena ntombi ya ka mabasa ka befi liya oh, oh. ku um nkarhi wun'wanyana xitshembiso a nga va a ri na problem ya sweswo kasi a hi swona xitshembiso hi yehe mutsara ne ku va na ti na ti director ti cast sweswo taniya ehe sweswo taniya so mara a nga ngheneleli ngopfu ka ti ka ka vatlangi ti-cast ku na loyi a dilaka hi ti-cast famba ku okay mina ni auditionini ni ya fika ni tekiwa ni hi ku mehe a ni sunguli ku acta i kholo ni kha ni acta futa loko ni langutisile na hambi phati liya loko a yi lo nghena ni tlanga laha vanhu vo tala va ta ku a yi vuyi mehe na acta a ni hayi swa ku tlanga ku na drama yin'wana va ri vukati i dyondzo a ni ri ba maxangu laha va ni vitana jipi loko mo yi langutisa mi ta swi vona ku xisa lexi a hi sweswi xi kha xi acta so yi kumeka kwini buku ya mekwe ya eh, sweswi a ka ti-youtube ze yi fika yi faka misa vanhu um eh, raymond chauke um hi vuya se hi n'wi hi ndla leswaku um misa loyi a yi tsarini fortune machine so a nga tsakangi and then a report-a ka youtube and all those stuff oh, oh. ya um so ndhaya ka gan land of blood um vanhu vo ngo vulavula ku biya hi gan land of blood mm. va blema matsalele na swin'wana na swin'wana mm. mutsari na mi na loyi wa ku casta for ti-actors ti, ti, ti a, a, a swi endli hi munhu wun'we yeah. so ku fike ku va na probleme laya loko va fika va vona ku okay ku na judy maxava tanihiloko mhene ka action sa na hemen maxava oh, right. oh. and then i fika a defita mani laha oh. nhlengani ka vandla leri nga ku fumeni ku nga mani obvious i anc ma ni twisisa mm. so loko ku ri na khatapila a leadership influence action sa ka ka drama leyi mm. ku ri ku le mahlweni yi ta hi ya fika hi vulavula hi judi maxava yi ya fika yi ndla hi ku xitori lexi a hi nga ku se mutsari e ma ni twisisa so ndla hi ku mm. xi xi between tipolitiki and then a ku nga ri na ndlela yin'wana a yi fanekele yi huma and a ndzi zange ni ve na problem na swona a ndzi zange ni ve na problem ya swona leswiya like how did you manage to get into the island of life ah i ku ku na misa un'wanyana va ri i i easy nkomza ne is my best friend yeah. that guy sweswi is agent ya ya va ya vulavela vanhu ti-act ka va moja love eh, va ri i izinkomza eh, izinkomo eh, ti le ku ekuteni na le ka va ri in the river a ri kona eka gialand of blood eh, a va ri ku lovoleni loko va lovolela eh, vukosi nkarhi luwa oh, yeah, a ri kona layani and then eh, i acta xitori xa ku tala na le ka exitele ngopfu So hi yehe a nga vuya a ni a ku he mfo tanihi ku va me na wehe hi tivana kusuka khale and wa actor ni kombela ku ni ku buka and a swi ta ku nge ni disappoint ni kombela i ni tela monologue ya ku ya actor as elias elias loyi ku nga va ri j b ne j b ya so fortunately loko ni fika leyi ni fike ni kuma ku okay a ni fanele ni ya actor party liya so loko ni fika laha va fika va ku okay a wu ti kwala na kwala va fika va ku okay tanihi ku i i ri muact ene a ku fanekele ku act-iwa part leyi munhu loyi a nga kona sweswi hi kombela i vheta i yi act-a ku drama yi kota ku famba ma ni twisisa so ni ve ni yi teka part liya ni ta vheta ni la kombisa na vanhu ku mina na act-a na swi kota kambe fortunately leyo fika yi ya humesiwa hi sweswi swa ku vhele swa swa tipolitiki swa va Herman Mashava va Judy Mashava ma ni twisisa . ku na ku na mahungu ndlela liya ku mi le ka mi le ku organizeni ka Xitsonga movement ni nga ta swi vurisa sweswo and then kwalaho ka loko ni ri wrong so va ri movement leyiwa yi based ka Vatsonga entirely I don't know ku it's a cultural movement or like just give us a brief ku i movement ya njhani and yi lava ku achiever yini xikongomelo nkulu xa movement leyi i yini. and why mi sungule movement ya Eish. Save Your Family? Mm, ma vona mahemhemu yalawa i ntiyiso Yeah. movement leyiwani i ku la ku reclaima kumbe ku vuyisa Mm. leswi a swi ri swa vatsonga in the tsonga land ka ndzi ka xifundza xa vatsonga ku nga diyani malamulele bushu ku ya fika kwalomo leswi swi nga tekiwa swi nga swa matsonga so that movement ku na nkulukumba n'wanyani hi hlangane kwale ka Action S_A na yehe a ku tanihiloko mi ri a leadership lani influencer this organization ene mi ri mi ri very close swi nga va njhani ku hi lwela na swe le kaya ma ni twisiso already. Vatsonga va ni tiva ene swilo leswi hi hi lavaka ku lwela swona swa swa tiveka ku vhele a swi ri kona ku fana na palamende, airport ya Giyani, Munghana Lonene ku yi vuya kaya, University of Giyani swilo swa ku fana na leswiya mara lexi nga endla ku hi ni va ni yime nyana ni fike ni vulavula na na na Herman Mashava about this so ivi ya Herman Mashava a ku what are you mhaka ya ku fana na leyi it's good for vatsonga mara loko a ku nga ri timhaka ta ta corruption a hi ta ku it will be easier for you ku in with this movement or mi endla yini mi swi endla swilo leswi don't forget ku lipombo mostly vo giyani ku ya that side the majority vote in i anc swi nga fika lava va nga ta fika va mi byela okay famba i endla petition mi tsala nambara leyi yi yi kombisaka swilo leswi ya swi lava ku swi vuya ivi ya swi langutisa ku hey ni artist ku na vaseketeri va beni mi va va ni rhandza ma ni twisisa se swi ta vula ku swilo sweswo a swi nge he koteki ku petition yi fikelela laya va rhandza ngopfu anc mina ni artist va rhandza ngo artist leyi yi nge le henhla ka music and mina na yi holo naswona ni fika ni swi vona ku okay somehow somehow a swi nge he mara no no basi. like mm, ku ya hi mene i don't know maybe we could just look at the political dynamics of it now Hmm. because loko sweswo hi mene mfumo wu fika moko okay hi na this thing ka vatsongo a hi ringeteni one two three we have- a hi- a hi na xa ku xi- a hi na- a hi nge lahlekeriwi hi nchumu hi Ah, Manjhe- munhu sungula na xidloko ni ri yi- a a hi nge a mi nge lahlekeriwi nchumu n'we hi mi kota ku twisisa Eh. ni ri loko mi za mi va ti ana- sweswi loko hi za hi va laha mi ta kota ku hlela mi hlela mi va ti analyse n'wina mi tisa mi mi mi ta ku na ti-opinion mi pfula vanhu matihlo ku ho hi swilo leswi so mina ni vona hi nga ku munhu wa so i so hi vona hi nga ku music ku famba so mi lava ku kombisa lava ka va va nga endleki vo ka va nga swi voneki ku na vanhu van'wanyana heyi na mi byela xihundza straight ma vona vatsonga va ka hina ni loko beli mayingani sweswi o fika ku a hi vuyiseni palamende a giyana kota ku a yi vuyi joe sherman wa ka a yi vuyi palamende giyana a yi vuyi ivi ya mina ni khatapila ku a yi vuyi kumbe maye vava ku a yi vuyi palamende a giyana oh. munhu wo twa ndlala la pfuka yini vana dathini mani mara mata swin'wana swi vanga yini swi vanga hi leswi hina hi nga tivekisa yi swona maswona ku na me ni dume hi dume swa ku na ni ri busy ni vulavula swilo swa negative loko mi ri busy mi vulavula swilo swa negative and then ka ka ka ka ka level yin'wana swi fika laha ka vo swi fika laha ka ku va nga ha yi tshembi ku hina hi vanhu lava hi nga na interest ta kahle na mavona dase dase mavona truly speaking mhana ku hemba mhana mm. ku hemba vatsonga va ka hina va tlharihini mara ni va tlharihini ende kahlekahle hayi ku va va tlharihaka hayi vatsonga va ka hina va na mavondzo yi va vondzekela a va na mavondzo e ku ri leswaku palamende yi ta pfuna voho airport yi ta pfuna voho a va yi langutisi hi ndlela leyo va langutisa background ya ku n'we mi huma kwini mi kurise ku yini that's the problem ya vatsonga and loko mo langutisa kahle vanhu va ku tala laha giyana va koho va ku tala too much na na bush na kwini va nga na timali ta ku va nga kota ku create mintirho vatsonga va tlhe va dyondze ngopfu va ku tala mara va ndle yini va sukile va sukela tindhawu tete va ta ti hluvukisa tindhawu tin'wana hi mhaka ku yini i mani ya luya must want yeah eh okay na mti so movement ah. leyi yi le ka stance ke a yi le ku moveni a yi le ku endleni ka ya sweswi movement leyiwani eh definitely yo yi ta va right ni lo yimela ntsena ku at least a ni sweswiwani hi le ku lonjeni ka hi le ku pfuleni ka ti-branches action s a provincial course ya ka national se definitely vatsonga va ya ku vuyeriweni tanihiloko hi ri na vatsonga van'wanyana mhe ni ri kwalaya swi ya va easy ku palamende hinkwaswo leswi nga tekiwa kusuka a Giyani swi tlhela mara sweswo ntsena swi fanele swi ndliwa yini vatsonga va ka hina va fanekele va va na mbilu ya ku va sukela leswaku i mani loyi kambe hi tihlo rin'we ra ku vona ntiyiso palamende yi fanele yi vuya Giyani airport ya Giyani a yi i mangete matsonga a ha na mali ya ku hi nga khandziya fly machine ya ku ya la 800 ma ndwisisa nyana so vatsonga va ka hina va fanekele va sukela leswaku ku langutisa ti poor background ta munhu ku i mani loyi i na yini loyi i tiveka hi yini loyi hi kota ku lunghisa ndhawu liya ene ni nga tlhela ni swi vula sweswi ni swi langutisa mata swi swi na a na ku a no a no a rhuketela vatsonga va ka hina a ni mhe ni ni kumeka giyani mata swi swi swi vava ngo i nghena giyani loko i languta masayitini i langutisa vanhwenya va koho ve le giyani yi mata hileswaku i languta vajoni i languta fizii

vanhwanya va ku saseka mi kuma ku va bohelele maduku a va ha ti kombela ku saseka and va vhota vanhu valava and va vhota straight mm. ende hi voho va mbala ku swi khipa va na ti-voice ta kahle ta ku vuma va yimbelerisa swin'wana swa mihlolo ah, ma ta thula mitanami mandwisisa va kha va ku tini wami xini wami ku ri ku munhu yaloyi i le natala eh. a ni mixisi maloko munatana n'wi Langutisa unrest leyi nga endleka leyi a Natal yi suse laha South Africa hinkwayo yi suse hi mani? Mazulu. Hi Mazulu. Mara swi fike swi khumba hinkwerhu South Africa hinkwerhu. Maroko wa Machangani. Maroko wa Machangani swo ka swi ndwa gyani. Oh, va ta fika ku va la ku hisa tixopo ta makule ta va dlaya ndlala va tshikeli. A ku ta ve ku ve unrest yi helela kwalaya ni le Joni yi nga ta fika ni le Polokwane yi nga ta fika. So that's why me ni ku um movement liya sweswi hi lo yimela ntsena ku tanihiloko se hi kha hi hi hangalaka National Action SA, Palamende ya Giyani yi ta vona. Easy, swi ya va easy. Na voho ve nge hi ni langutisi hi ndlela liya ya ku mi hisa loyi i te lani i lava ku teka swilo a swi tisa laniwa a ri yexe na. Ni nge vi ni ri nexe na n'wina mi koho ku na van'wana va koho na van'wana va koho se va ta swi vona ku this is a right thing to do hambi mehe no ta na idea yin'wana a ni ta yini. a hindza na yona a swi bohi ku ri man of war a mina swi tiva ku eyi kasi why vito ra man of war don't you think is violent to call yourself man of war ya um rona ri violent mara a ri violent now you are an influencer mara anyway you are a politician so it makes sense you're a man of war you're always in the war ya ma vona nkarhi lowani um eh, loko mi vula sweswo ra mi bye lexi nga endlaku va za ku man of war i um mina a ni lo tiveka ni ku man of war eh. mina ni ri jeep the catapila ya catapila ya phuxi ya so misa loyi a nga fika ba beef leyi asi yo kusungula beef number 2 beef na why you are a man of war you always on the war wehe le ku lweni phela nyimpi leyi bra richi ya tika ku na nghena ka beef a a nghena ka papula ra two yeah hey lo bra richi yeah ukuzani wantwisisa se a ku na ku ni famba na ka nyimpi leyi famba yi ya yilwa mara wehe you are a man of war so ni vhe ni swi vona ku hayi no loko n'wana a vona ku you are a man of war wo ed- wo eda ntsena laha henhla ka ku jibile katapila a ku man of war wanuna wa nyika n'wana ma ni twisisi Eh, okay um a a hi fambi ka ka ka eh, view ya wehe ka operation dudula yi okay eh, operation dudula hi ku ya hi mina sweswi na ta yi veka straight i movement wa kahle swinene Yeah. ma vona ku va na ti-young leaders mm. Ntantalax is very young yeah. and with some of the leaders la ba, ba, ba Dudula uh, uh, movement Alexander na Operation Dudula mm. they are very young is youth mm. swa tikomba ku youth sweswi yi ready ku teka tiko kumbe ku teka vutihlamuleri bya ku va tirhangela ku ya mahlweni ma swi twisisa so loko hi va na na ti-young leaders leti ti lwelaka timfanelo ta lavatsongo futhi va fanekele va sapotiwa va fanekele hi fanekele hi va sapota ku hava n'wana lontsongo a nga ta yima ku mi tekeriwa mintirho mm. tikhampani ti qacha ti-foreigners undocumented mm. mm. mi lo tshama mi le ku dlayiweni vanhonyani ma rapiwa ma kidnapiwa mi cinciwa mi yisiwa ka ti-prostitution ti-drugs youth munhu out of the blue a va concern not for ye ye wa swi vona sweswo hinkwaswo swi wrong a to pfala nomo a miyela ku hayi mehe ni langutana na family ya mehe as long vana mi va nga ngheni ka leswi na leswi mara Tilidara ta Operation Dudula a ti zangi ti ve na swona sweswo. Ti te ri hi voice-a out timfanelo ta ma-South Africans and ntlha ni tsakisa yini a ku na violent mara government ya hina a yi endli nchumu hi swona yi yimele ku yi suka loko yi suka ku fa van'wana va kota ku benefit a hi ngo sweswi ku ve na nyimpi like a alexander ku famba ku khe ku love ku ve na nyimpi ya ku ku n'wana a gcina vutomi bya munhu byi lahleke kumbe bya vanhu byi lahleke loko ku ri vanhu va le zimbabwe kumbe vanhu va le maputo ku va munhu a a lovini a hindzisiwa border ku benefita ma government ma ni twisisa mhm. hileswaku government a yi act ya ya ya ya south africa before ku va na violent langutani hi unrest va swi voni ni kundzeka hini na yini va va acta ku ri khale mhm. why va benefit on top of it ti-insurance and everything swilo swa swa tixopo ta tshoviwa swilo ka claim-iwa hileswaku mali yi ta from vona ti-tax hinkwaswo that's a problem so mhani ta ku movement luwa wu ni tsakisa hi ku a wu na violence mara ntsena ti-foreigners sweswi ti endla yini ti lwisana na na operation dudula na vo dudula movement because hi ti-one

ku nga lova vanhu leyi which means operation dudula sweswi swi nga ndleka hi ti 21 ku ya va na fight la south africa kumbe xenophobia because operation dudula ya matcha na ti na ti undocumented forests in the same place ku yisiwa memorandum so loko mi approach ya xiyimo lexi mm. mi assessa njhani ku these are undocumented foreigner especially when they go to shops yeah mi assessa njhani ku these because a eh, man of all n'we mi nge fiki exopeni mi ku ni kombela wa ni komba maphephe we yeah I, I, I don't have that right yeah hey, eh, yeah i'm like i'm i'm, I'm nikiwanga matimba ala man mm -hmm. but now we have um hungry uh, young leaders lava va yaku okay wena you look like you are undocumented azishi

oh, machine ya ku laha ndzeni ku na ti-foreigners to karhi ti nga ku tirheni na laya na laya na laya ene hi nawu wa south africa tanihi ku va hi leswi ni swi vulavulaka ni ku vantshwa va tlharihile that's why ni ku va fanekele va sapotiwa va swi tiva ku nawu wa south africa a wu pfumeli ku you are documented or not documented i va i kha i ba cheese swilo sweswo a hi skills lexi i nga ta ku hi nga ta suka hi ku ya zimbabwe ya malawi ya tanzania hi ku tala ni ta ba tithini we have a lot of south africans who can va nga ta endla ntirho wolowo so operation dudula is against those things for about the those the employees the employees ne? and the employers th those one who are employing the employers who are employing undo undocumented with they are taking advantage because those people they have uh, this working permit mm. forgotten that a labor law of the country doesn't allow those people to be in that position because it's not the skills which is going to contribute in the economy. We have a lot of young youth lava fanekele va teka ntirho walowo. Don't, don't you think ku ava va avoid ku hakela ma South Africa because loko ari mu South Africa munhu ta kota ku hakela va like from Mamweli. Ma swi vona maye bavo mi vula sweswo na n'we mi yima na mehe leswi hi vona hi vona hi tihlo ra yi one tanihiloko ni ku operation dudula a yi rhongo. yi lwela timfanelo ta yini ta youth and youth yo ka yi nga ri ku tirheni movement leyi la ku sapotiwa as long yi nga ri violent lexi yo fanele hi nga xi promote yini i tikulwa a yi le ku lweni i movement liya na ta ku hi va face so lavaya vaqachi va qacha ti-foreigners va teka advantage ya ku a ti khavhariwangi hi labour department labour law ya south africa loko i ri undocumented kumbe i ri i ri na working permit i nge suki i fika i ya khomisa Pick n Pay i ku va ni kokele mali va ta ku vutisa ku i endla yini laha i ku ni bathile va ku i bathile njhani phela wehe you are a foreigner a wu qualify ku nga bathile ku laveka xikili lexi wehe u nga ri na xona go back and work if you don't want to work just quit the job i swo sweswo na mi twisisa um mi mi sungule ku joyina action s a me ni mi folowa ngopfu Mm. Mm. mi sungule ku joyina e- action s a loko se ku lava ku nghena ti-elections ku ri nkarhi Okay. wa nawu lowuya Eh. a ku ri ku na e f f the black organization ku na Mhm. anc the so called black organization ku na d a or a i believe it's a white organization Mm. i opinion ya mina yaleyo ku na action s a leyi a yi nga ri na even a single vote um ku na a leyi yin'wana ni nge yi vuli yaleyo ya le natal because wow it's a- it's a

a yi fanelanga yi wa vona blf blf a yi pfale mhaka kunani a yi ku a yi va lava vanhu valungu That's a and that's problem. against the Eh, constitution yeah. wabo so why n'wina mi choose action sa out of all this organization what's that way for you to benefit ya action sa ni langutise mandate wa action sa ku wu wu lava ku nawu a wu tirhi a south africa yeah ende yi lava ku youth yi teka country to lead themselves to their future but the top six of yours is not you Hey, eh, eh, eh, ni vula ku hi site ra that mandate wu lava ngopfu ku youth yi va in the front to lead the country because they are the future of the world the mo langutisisa ti-councilor candidate ti-m p for action sa are young like ibobongani khumalo mi ta kuma ku na 24 years or 26 years swi kombisa yini swi kombisa leswaku this movement yi te la ku la ku ncinca ku na vantshwa a va ngheneleli kumbe ku kondleteleka va nghenelela ngopfu ka yini ka swa tipolitiki va nga tshami va ri hansi va ku okay lava va ta hi lida yi yi tele for sweswo ni tsundzuka like eh, last amen eh, loko ku na video yin'wana ni tshama swi vula ku vanhu vo tala they are complaining because i'm old yes, i'm yes. here to hand over the government to youth i ta va ku ri yehe wa ku sungula na ku hetelela tanihiloko mu ani hi rhangela hi vanhu lavakulukumba laha se ku lave e ku laveka munhu lonkulukumba futhi a nga na yini a nga na experience loyi a nga ta kota ku voice out a ku lavatsongo va ta loko va ta a va na a va nyika tiphosini ta va komba ku ku fambisiwa ku yini yehe a step out that's why ni nghenile ka action sa man That's why ni nghene ka Action SA. Action SA yi yi strictly ngo ka law yi lava ku a law no one must abide ma ni twisisa with the ruling of law yi lava a ruling of law yi va a ruling yi fa ku ri leswaku yi faneke hi fanekele hi hanya hi nawu nawu i nawu nawu i nawu swi nga tiveki swi nga khathaleki ku um n'we mi huma bush um ku na dawu lexitori le ka n'we mi ta yima le henhla ka balcony mi nwa tiyambi rhuketa lava nga le hansi nawu i nawu mi ta khomiwa for sweswo hi leswi action se yi lavela ku swo khomiwe kahle mali yo khomiwa ni khomeriwa yini yi ri karhi va tsutsa ni nga a na ku na nawu mi nga rivali futhi ni to ku na nawu hi na freedom of speech mara ku nga ri hate na me ti ko ti-video tin'wana ti posta ka facebook va ti blockaka okay hey, right, what the block now eh, now mara mata ku twisa ka me yini i ku ma vona kaizer chiefs ona pirates phela objective ya to a hi ku endla ku football yi va nice and everything i ku i ku aka ti-brand ta vona ti kula mm. ma ni twisisa so at the end of the day they're, they're focusing on them they're, they're building brands and giving others opportunities of course mara va aka ti-brand ta vona ti kula and divide the community with orlando pirates fans mm. kaizer chiefs fans mara that's not much more irrelevant to politics each and every political party wants the same people that cause divisions amongst people don't you think wehe loko mi ya fika ka vatsonga mu ku okay a hi pfuleni movement wa vatsonga and then you are an action is a member or e f f member or bla bla bla bla va nge fiki you are already divided eh, va nge fiki va mi reject va ta reject a na ha ku swi vula kahlekahle vatsonga mani Mara i nge va blame vanhu lavawa i mhaka ku hosi a hi na yona ya Vatsonga. Iya. A ni va ri ra hosi ra hosi. Ya ya ya ya. Ma ni twisa ri fika hosi lo yo hinkwenu a hi khomaneni hi va so hi ta langutana hi khomana mara loko hosi ya hala ka Xikundu yo va ve le Giyani va tindla voho mi nga va mi nga yi ngheni luwa wa xitikwa xa halana Kasi why mi ri na swihosahosa ve le Bushu a hi va lani ma ni twisa hileswaku Vatsonga truly speaking ne. n'we vatsonga mi ta pfuka ku ri khale ngopfu mi ya pfuka khale mi ya pfuka khale ku na leswaku xichangani xa le buxa hi xona swi fike swi va issue yikulukumba ngopfu a ku hala nga ta wu sapota movement walowo munhu ta sapota wa le natal a tshika wale wa kwalaya wa vatsonga lowu nga kwalaya lipompo ma ni twisisa u ta wu tshika ku ri hileswaku mata vatsonga va ka hina sorry vatsonga ni a mi se va ready ku humelela a vanhwini va tisa giant of blood ve le buxa hi vona va vulavula xi xi mozambique va ka malamulele va na vuswisi hi na vele giani hi na va right va vula ku mara kasi kasi hi vatsonga hi ma ni tisa i mhaka ku na hosi yi hava i nge va blame vana va va lahleke ngopfu that's why mi fika mi kuma ku swi swa ku talatala hambi swo endleka giani ku fambisiwe timasipala ku ku fambisiwe tipalamende ku fambisiwe a va ndzi nchumu ma ni twisisa ku ri valungu apartheid government ya khale yi fike yi aka na mathangi lomo nghena lomu enhoveni khani na madibi a ku aka ncc sweswo ku ake mfumo wa khale lowa apartheid valungu va lava ngo valungu va zondha vanhu vantima mara va ndle mathangi ku hi ku ndhawu ta ku fana na vo Giyani va Malamulele ka hisa ku mati hi ku i ndhawu ya dyandza ma ni twisisa ku swifuwo swi nga ndlini swi nga fi tihomu ti kota ku ya swikelepeni ti ya nwa mati loko na ha tsundzuka na ha kula a hi kha yima tihomu hi ya swikelepeni tlhela hi hluvula tiburuku veka henhla ka swikhwatsa swa misanatsi hina hi nghena hi hlamba laha swikelepeni ma ni twisisa mara swilo sweswo hinkwaswo since ANC yi nghenile nothing ma ni twisisa ku ri leswaku a ka ha ri na nchumu exi. mhata swi vava ngopfu mhani swi twisisi vatsonga na a na va vulavuli nchumu u vo hwi lowu nghena giyani va le ku dyeka tijuzi hileswaku imana ku ri hileswaku i nga swi twisisi ku bohiwe maduku ku dyiwa tigwava juzi a ku ku- a va na mhaka ku ri ma- ma ni swa ku swa va njhani mara wi hi fanele hi teka xiboho hi ya va- hi ya va dyondzisa Ah, And- vatsonga va ka hina a va si va redi mara loko ku ri ku va ta va va redi ku hi nga kota ku hi tlima swilo swa hina Vatsonga a hi sukeleni timhaka ta ku loyi i mhani vava loyi i khatapila loyi i mani mi mi langutele ku mani mani loko o vulavula mi ta support tekani lexi munhu loyi a swi vulavula ku ri i ntiyiso lava nga tlhariha ku hindza yena va ta swi yisa mahlweni ma twisisa ene na dyondza marito lama laku loko u vula mani mani mi ta support munhu ya loyi a mi lavaka ku vulavula already na mali na hinkwaswo a va na a va na problem na swona sweswo and va benefita from kwalaya because a ni loko va xava mathikithi swi swona swo xavaka mathikithi swi ya vona vanhu lava ma twisisa Eh, va va va hlayisaka vanhu that's lava- why mina ni ze ni yimbela nghoma yin'wana ku xisiwana a xi rhandzi xisiwana Yeah, right. Ma- ma- ma ni twisisa Yeah. hi swo swa fana sweswiya so vatsonga va ka hina a hi sukeleni timhaka ta ku hi di- va divided A- an ali a hi na hosi mara hi nga vi ku vatsonga va le giyani i- i va le bush a hi vona va le loko mo langusa giyanet of blood yi tlhantlheriwe ngopfu ku ve na switori swa ku tala ngopfu hi mhaka swa ku fana leswiya xitlhanga xa hala hi xona yini yini leswi a hi swona yini ma ni twisisa lowu o ka

or a, uh, for whatever reason. And yeah. why always attacking Julius? Me mata mata loko ku munhu wo le vuhosini kasi kasi nkarhi wun'wana na n'wini eh, mi ta swi vona ku swin'wana munhu a ko ku tlatlambela ko va ntiyiso ma vona ku fana na Julius ni n'wi attack-a hi reason i nge vuli ku ti-foreigners undocumented fellow uh, uh, uh, uh, SADC people mm. find a creative way mm. to be in South Africa. This is your home. Yeah, While you are South Africans, brothers and sisters, va ri ku dlayiweni siku na nhlekani va rheyipiwa hi vanhu lavo ka va nga tivekeki while vanhu va lipompo mara especially matani va va hi ku julius u le lipompo and situation ya lipompo wa yi tiva wa yi tiva straight away vanhu va le Limpopo va ngheneriwa vavasati vakhegula minkama mudende va gwaziwa va tekeriwa timali ta vona ta mudende ku tshovi ku katseriwa tiyindlu ku tekiwa ti-tv ene vanhu valava a va kumiwi hi lava nga endla ti-creative way ku ta va ta tiva hi lava nga endla ti-creative way because you can't trace them because they just came here eh, va nga nghenaka hi tibota hi timhaka ta ku yini one of the leaders a young leader loyi a fanekele a tisa ku cinca na ku protecta citizen ta south africa i ri ti-foreigners a ti ngheni ma ni twisa ene hina hina hina leswi swi vulavulaka hina swisiwana hina hi twa ku va kosa a hi na security voho va tshama ka ti-machine ku na ti-stop nonsense loko u lava ku ya vona vona va na tibodi ku na ku ri i fanele u nghena process i ngheni process mm. na loko i fika enyangweni wa yindlu u ta mi ngheni ku tika gatini a hi wena i nga ta nghena ya n'wi kuta ku na bodyguard leyi nga ta ya vulavula a ya kota ku huma why va va ri protected and then a tlha ku twanani vanhu va ta tshama na va mani

isiqhinyane ni nga mi byela hi village la mi ni tshama kona kumbe va ku thembisa mo ni vulavula hi thembisa lava yi tivaka vachangani mo futhi ni vhe ni ku thembisa ka nkovani zone eight na mi ku tivaka hi le ka ku ka nkovani ko ku ri ku ri koxe ku pfariwini hi le ka nkovani muti lowu nga la tlhelo wu na yini wu na fence muti lowu nga na hinkwayo miti leyi na mara hinkwayo ndhawu leyi hi le kwini hi le zone eight leyi hi ku tibodara a ti pfariwi a hi ri vanhu lava va nga ti munhu u huma ka bodara ka ka muti lowu a huma ka lowu a ku a ya kwini a ya ka nkovana ma ni twisisa mara loko hinkwenu ndhawu leyi hi le kwini hi le zone eight so lexi hi lisanaka na xona hi ku africa is for africans european is for europe is good sweswo hi swo swi lavekaka mara loko u ya ka un'wanyana ka yin'wanyana country i fanekele i tiveka i tiveka hi mele mfoni loko u suka lipombo u ta gauteng i fanele u tiveka ni rhongo eh. hundza ti-toll gate eh, eh, nkarhi luwa na mibyela sweswi sweswiwa i fanekele i tiveka e swa boha i fanele i hundza ti-toll gate ti-toll gate ta ta capture loko i famba hi movha for ti-inani ti-driver swa tiveka ku okay bongani luya mm. i nghene a a a toll gate ya ya Kranskop i suke a a Limpopo sweswi i le Gauteng se swa ku fana sweswo that's how it is lexi yo ka hi nga xi laveki mayi vava na mi byela leswiwani Afrika lexi hi xi lavaka ntsena hi yo lava just and an ID ya ya ku represent you are African ntsena mara loko i ya Zimbabwe you must

swi swi swi va simple ku u u nghena manje se- se swa tika ku u nghena that's why people end up doing this illegal se swi thing. fanekele swi ndliwa swi nga ha tiki munhu a Eh, nghena eh, eh, Hey. yima na n'we kwalano that's why now hi teka minawu mave hi wu veka mavokweni ya hina as young people hi ku- now we are going to employ ourselves because i think the government can employ A- a- a- hi swo that's why sweswo. operation Dugela is here That's eh, hi swo sweswo mandlusisi there is no way ya ku u ta pfuriwa tibodo mi nga tlela n'we kwalaha ka n'we hikwalaha leswi kwalaho hi nga tshama ku nga ta munhu a fika vuta tikhamera letiwani ku tsutsuma kwala isa yo isa yo i caca laha loko a tlhela ku hlamula hambi kumbe a humesa mukwana ku eh a vulavula language yin'wanyana yi nga yi tivi na wena ta fika hi kwihi mara ku vona xibamu swa bowa siku hipawo yimanyana loko ya maphoriseni va ku a wu ndlela yi ku teka khamera rivaleni I will stick with South Africa. All right. Uh, thank you so much. You have come to an end. So we're playing yeah. the game, ne?

uh, Mr. Power. Um, since uh, Batsonga or any other language? ta vatsonga va ka hina va rhandza mara va ri languti vatsonga va ri vatsonga mani vatsonga eyi mihlovo lowuwani ku ri leswaku mi nge voni loko u lava ku endla xitirayiki xitirayiki a xi nge xi voni vatsonga hileswaku a va a va siza va va redi ku ah, ah, that's why nkarhi wun'wanyana hi pfaya nkarhi wun'wanyana hi va pfalelanyana handle vatsonga ne mara kenteni swa mbava swilo leswi swa ni vava swa ni vava because phela loko yo sweswi yo ya strike a giyani hi ku palamende a yi vuyi yi ta vuya mara ku ya khomiwa vanhu mani maphorisa le kaya vanhu leswaku un'wana a ka mani mani ya bongo ndzo ra nga swi ku ta lava nga ta khomiwa mari will benefit the society and na vona va loko va huma jele if u were in a genuine strike we try by all means to credit them and say how we, we help them bring like we bring back to the society the peaceful baba so but the thing loko hi ta ka strike loko moza mi achieve leswi a mi lava swona A ma ha ri na mhaka na vanhu lava nga khomiwa na vanhu lava nga endliwa yini. E-e, a ma ha yi ngheni, a ma ha endli ti-follow up. That's the problem. Um Vatsonga va ka hina, ni ta vula marito lama ya ku hetelela ka n'wina, ku Vatsonga a hi nge pfuki hi va hi va hi tekele enhlokweni laha South Africa. Loko hi na self hi nga ri ku support-aneni. Ma ni twisisa? swi vava ngopfu leswi nga ku humeleleni um vanhu hi nga ku vanhu vatsonga va kahle kahle sweswi mm. va tibyela ku kusuka laha i fika i i pfala patu hisa mathayele i nandzu wukulu a hi nandzu wukulukumba i kombisa ku vilela mm. se vatsonga va ka hina mi fanekele mi swi tiva sweswi ku xilo laha loko i xi lava ka mfumo lowu wa hina mi nga yingiseli tindhuna mi nga yingiseli tikhansela mi nga loko swi mi vava swilo pfalani mapatu mi kombisa ku vilela mi tsala memorandum mi wu yisa ka ndhawu leyi fanekele u ya ka wona ku kombisa ku vilela vatsonga va ka hina hi fanele hi kombisa ku vilela leswaku hi ku na mze ka sikhwinyana na mzele ka sikhwinyana sweswi lani lani huma komela government yi fika yi faka tiboholo ku lo bohi u faka tiboholo u fakiwa michini a ku na bails va va fanekele va xava ntambu va va pulaga laha ka muti luwa ku hlengiwa mali ya gezi so michini lowu a wu tela yini lahaya government yi sa michini fika mi nyika michini ku na mati hi borini laha n'hweti humeseleni mati does it make sense does it make sense what is purpose of it swi le ku ndlekeni really ana swi endla ku ni ri ka sikhwinyana ni huma koho swi le ku ndlekeni hikwalaho ka sikhwinyana kona ku vula leswi hi swi tanihi ku va mhene rin'wana lolo ndhuneni va ka Mchavi le ndhuneni ya mhani huma kona va ya ku byela ku lava va nkuna hi tindhuna a maxindzi wa lwela ndhawu yi tsanana ku ri ku loko mara loko i xava movha i va chela hi ritshuri a va tleli na vusiku vona jelasi mara mara ka ku hlanganisa timhaka ta tiko a va hlangani ya alright a hi khensini inkomu um loyi a ri la i mhaya vavabyi a ri kula i mbacha dano na xi tiva a ri na man of four and rhandza ku khensa hosi besides swa ku hi chingelane ngopfu ka ka and a na ha na ta vula sweswi ku ma vona sweswiwa um khensani kambe mi tshami ni chingela ngopfu mi lwela ngopfu ya namuntlha hi swin'we e mara le va ta why ni mi chingela i ku na mina lwela oh amilweli hinkwenu a lwele like especially hina va ku kala vatswari hi lwela ngopfu we always find creative ways to to to fight yeah sometimes kan'we swa ku va ni vulavula hi xi xo karhi swi ni endla ku ni va right na mi kuma swa ku nothing personal eh ko va just ku at least mi humesa mavonelo ya n'wina yeah yeah just to get ourselves entertained baba yeah mara and khensa ku va mi teke swilo swi veka behind you loko ni ta va ni mi textile mi nga zanga mi ni tongela Ah, Thanks, man- man, Tonge, one of those. Ne- Oh, man, Tonge, man, of especially ka course. matsonga Eish, Tonge, man. Yee, nhlolo wayo hileswaku hinkwako yi ku- ku ri matsonga hileswaku loko a suka a ri giyani munhu wa ko loko a ta a- a- a- a joni hi ku a ambala kunyana wiki na phela la- la- la- a wu ta serious i kuma vanhu va bohe na maduku ku yiwa timolweni va phumula ni molo vanhu va hala zone a ah, ku tsongatsonga ka hina